Naende buna gotagete gotobera omonogeri bw'omogusii, at least karaba ne title buna Doctor, naende be capable of making speeches in three languages, Ekegusii, Egeswaheli, na Egesongo. I know you have a shortcoming in one. Omaete buna omogusii nonya naye otware mochumbe buna Cliff Kiserengoko, nabo okoigwa buya. Buna inche bono ngorukia totuma ase aba mbwate omongwana engoko, I feel good. First of all history yane omongwana oyo is an alliance product, which means kagokina oboke kagwete gochia ase esukuru, na omonto orenge sharp mong'aini akaenda esukuru engiya. Gotwara omojumbe buna oyo nento kia maana sana. Obwa nere ng'a tari mwanasiasa, buna ngomopima tari mwanasiasa, eh, lakini is an intelligent man, eh. akoboria simbarache ekemanera ki, tiga konya kwoka koboria matiang'i amaswali. Aye moka bwate esentence ibere isato meka ase egesongo tokorore gose nokore. Eh, monto agochaka egesongo ekeragati, omosi toino omonogere, omagoko mogochi kochori matiang'i, hao! Engoko amokaneti ng'a wacha wewe, wacha wewe. Kere twabwate chi by-elections chiarenge nyamira isato. Nyuma eria ekerenyo na Nyansiongo omotiang'i are. Cliff Geseriangoko nere orenge in charge of the operations because nere eh, nere the leading member of parliament omotiang'i korwa Nyamira county. Ngaete nere bieka, onde nare omotiang'i obwate korwa are, onde taiyo actually because tobwate chimpia ng'isano, eh, mbabere, oyomo akorokwa ng'a. oyo okorwa borabu constituency na mokong'inyoria rieta Patrick Osero nere oyo. Bono Gisairo tigambate ebinto biagaretwe igo, nere opangete chicampaign. Bagake ecampaign bagake ecampaign bagake ecampaign matiang'i ataiyo. Ki bagoaka gochia mbabwati besa, lakini gochia Osoro ne chindege pa pa pa pa pa chibesa drrrrrrr three hundred million chigotumeka pa pa pa pa pa pa. Lakini egento ngocha nabatebie botambe iga messaging ya engoko egakonya sana. Eki ntare gotebia abanto geko make sense gegosoa mpaka gwakenyuera iga gaa gwakegwera mega iga ase enkupo nkunyu nkunyu timanyeti naki egento eke gekorokwa. Abwo, emessage ng'a abwate iga gochia emensi ya omonto omong'aini na oyomwaana naro gosaba abagusii baminto abanto babwenerete kogenda bunge bono iga tibabasome. Yababe nabanto basomete bachiete sukuru. It's important. CDF etari part of their roles omanyete. Echi chibesa chichete bakoegwa baiba abange babo. Lakini the real thing ababete okorora nkoenda bunge na gokwana igoro y'omwananchi korosia amachiko aro. Monto otachieti sukuru machiko ki aratoe korwa are? Agotebia kusainia osaini, otebwa okora eke okora. Gento nkeiyo kia maana kerarwe are. Bono nare kobasaba abagusi chora abanto abang'aini. Inche buna bono tobwate engoko nyigwete buya. Ingigwete buya, engoko eye erwo oyogosoa nimete nere agokoclive onye iga akwama ororo lakini nateba tari korwa oo direct achia gokonya matiang'i rogoro, matiang'i nang'ete abanto buna baria abang'aini ase ecounty assembly abwate abwo na agenti abanto buna baria bakomorepresent korwa bunge, na agenti abanto buna baria. So igo nchera teiyo more expectinga engoko ache bono iga obogavana, are gochia obogavana borobwo nyaribare kogenda mambia very early in the morning lakini bono entaiyo na egetiro kere ase abande baroo. Engoko aimogete agakemba simbarati, simbarati agacha agaria akamagwa akanyama eria ekero omonto abegete ODM, kagokampenia okora ng'a kai kai kai kai kai omongwana oyo siasa ochiire nkuma, tokabwata iga togateba ng'a waa, ntoise tonyare eke. Lakini nyama ya ekero omongwana oria Dennis gose Daniel yabuete nebuete buya sana, the reason being etwaruseti matiang'i oboso kobuna nyamira. Yote tisa kumi, nyamira engima yonsi pi ere one tam, Kisii county noo bado omoburukano ore. Lakini abanto ba Kisii county ntebie inse aa, inwe naki mogoteba inwe naki morengeretie. ng'a Kisii County mwatosumbuire sana, togochora omonogeri gochia naende inwe mwatoretera omonogeri onde korwa Kisii County naende abagaka more ororo Kisii County, totebi ninki ekebe? Naki mogwanchete gotwara abanogeri babere? Eh, eh, Kisii County etamaa y'abagaka yachiire chibesa, chibesa chiabanyarire, Kisii County. Nyamira aro ere locked gokora naye orutwe ekero ase nenkero oka tatachete oo ekero are namaete ng'a aria mbobe pi nere na engoko elogeti ekairana na ekebuguo Nairobi nabo ekero namatianyi bagotara nakio. Bono mbiarenge rahisi so nare kobatebia abagusii bonsi pi igaa ki togochora abajumbe twenty twenty seven chora abajumbe abang'aini chora abachumbe abang'aini nategerete omongwana gete igaa it is the is the first one am listening to but nimbate plan chia okoria aba.

to turn around the community konye empower na konye kini agateba ng'a bono agocha na marshal plan ya nyaribarechache komoriginde atware ase marshal plan ya nyaribarechache naki ekare ekero kogera egento egetang'ani pi tobwenerete gotegerera buna abagusii naki obwate ekio ogokorera abanto tari asa koba namatiang'i you want to hear what do you have for the people of Kisii county to be specific nyaribarechache ekero kogera ntorusie omongwana oyo.

Yei, buna inche bono omokua omoite mbori bochumbi nabo mokong'a, ekero ninsomete, am a graduate from egerton university, ase nkorete statistics and am also qualified on journalism, so the fact remains ng'a nimanyete what to do, eeh, igo na omong'aga are egiseri ogocha korwa omontebia naki mokua obwate, gose omontebi ng'a aperi gento ogokora ase eng'encho gichairo akorana na matiang'i, bwate obogavana obo, i will take it up because i know what the people of nyamira baganeti, eeh. Inche mbae plan yane igaa, mbae kobaboria mong'e egasi eye, Bono mbarabwo bagechigwa, omogaka omorua one ere achake agacha ebibida ebere akarora ng'a oikire, oikire ki eke? Bono ngesoka tonyore amagenderero Nyamira County, onye mokubua okonyarete aa, ninki ntaretera? Hakuna shida, egento ki'amana tochore abajumbe basomete. basomete, monto otasometi naki agoaka na omwana school fees aende school, ekero abeke aamate tachia school lakini nawe chibesa oywo naki aramanye ng'a this kid needs to go to school so too abanto basomete, abanto abang'aini kero ogotegerera gese ira akwe ebesa buna ebinyai euniversity etari ya nyamira tokong'ainwa okoigwa buya ekero omonto osomete gese ere agotebi ng'a ere agosit in the budget in the committee ya education, the commi- education committee. Tanya korora besa chikobekwa Nyamira County ng'a Nyeri University ekarao. Lakini president yacha na bajumbe butambe butambe rioka rioka otatabinga university toche koigwa. Banyigwere ne riaga sita. Yeah? Ndogora nti abanto abang'aini agokwana egento ekemo gwasingwere ne riago yara tomaiti gose nekemae nagokwana. Simple and clear. Naro gosaba gusii chingongo chionsi pi chora abanto abang'aini. Kisii county nebwate abanto lakini mbaroba batachete sukuru bache ororo. Naki oroche omoburukanero oyo oroo totabwati ebinto bire straight. Togochia kogenda gochia twakwa amagena kogenda gochia we don't need that. Togosima onspi totegererane twanchane tosugumane tokobane mpaka engori. Matiang'i gatebire ng'a ochi koba engori bono tegochi kobora ase. ebaloti gese ebwate chikura ebeke amo tosuke motu tokore makura mbuya mono sana mosesenigwe.